Goý, şuny bazar güni muňa bu Hemralar toý etýär-ä. Goşuň bolsun, ýöne şolaryň toýuna näme etmeli? Näme etdikä goý şonda oglum öýlenende? Iller dagyn gyz, şu ogul öýlenende, şu toýa baranda ýazgy etýärler. Men-ä iller ýaly ep-ýak ýazgy ýazamok. Arada dagyn o Ybraýymlar toý etdi bol Ybraýymlara nähili zatlar etdim gyz men hakyky orginal gül ipek etdim bol näme salandyr öýtýäň yzyna taýak ýaly pommah salypdyrlar o pommahlygyň salan pommah ýatgydam edenoklar şu wagt. Ýöne arada zyýadalara baranda gyz. Parkçylyk maty alyp gitdim men oňa bir elýagyz platin salyp gitdim bari ýadan salan zatlaryny görä gyz oň içine salan zatlaryny parkçylyga haky ipek gül ýüpek salypdyr bir sanam owadan ýüpek öýme salypdyr dilber öýmeleri salypdyr aý bir paket zat bilen öýe geldim aý çaý içip zyýadanyň salan zatlaryny açyp göreýin diýip Elmydama toýa baraňda bilýäňä zat ýertýäň welin, pakediň üstaýyna adyňy ýaz diýipjik yzyna gaýtar gelýän zatlaryň welin. Indi o Zyýadäň salan zatlaryny alyp okadym welin, Amangül däl-de Annagül diýip ýazylan eken. Gyr sumka zatly. Zyýada bolandyr şol, Zyýat bolan. Sumkany çalşypdyrlar. Annagüle salan zatlaryny men alyp gaýdypdyryn aýy. Bizem-ä toý etdik gyz. Iller gaty gysgançygy. Diňe ýazýalar, ullakan depderalp ýazýalar. Toý başlap gutarýança, Pylan ene mata getirdi, Beýegine köke saldym, süýji saldym diýip. Menem-ä toý etdim gyz, men-ä ýazgy edemok. Ýöne bir joram, bägül joram hakyt. Iki sany-ä hangymaç getiripdir. Dört sanam gül ýüpek, iki sanam gaty ýaglyk getiripdir. Oň daşyndanam ýigrimi bäş sany kruşka paýlady. Ýöne Ýigrimi dördüni bütin, ýigrimi bäşinji gün kömek hapy ýok eken. Şonda-da toýda şeýdem bolup, kürşgem haýran bolup ýör. Men-ä iller ýaly ownukçylam dä, hasap edibem ýöremok. Hakyt, men toý edemde, şu meň oturan palatamda iki ýüz altmyş bir sany erkekleri hasaplamaňda adam bardy-da, şoň ýetmiş dört sanagy çaga, bir ýüz segsen ýedi sanagam aýaldy. Soň bir ýüz ýedi sanagam meň egnime yşdapyl atypdyr. Kyrk üç sanaga gülüpek atdy, on ýedi sanagam pomma satypdyr. Bäş sanam öýüme, alty sanam gaty ýaga, iki sanagam platin satypdyr. Ýedi sanagam hiç zat atmandyr-ow toýa gelende. Adamlar gyýyldy. Men daň toýumda dört galan tow atardymy, her galana ýigrimi kile tow atdym. Bir kile tüwüde-de bäş müň däne tüw bar agil. Bir gazana-da ýigrimi kile tüw gitse, million däne palaw bolýar. Oňa-da on bäş kile sogan. Agil, olam bir ýüz elli üç tüw bolýar-a. Käşirem ýigrimi kile atdym. Bir kile käşirde-de sekiz sany käşir bar. Ýigrimi kilede bolsa bir ýüz altmyş üç towuk bolýar. Ine, men dört gazan atardym. Men iller ýaly ownuk-çyr däl-ä-gy, hasaplap ýöremok men-ä hiç zady. Iller bolsa diňe ýazýarlar-gy, näçe sany. Aý, bir bolaý-da, bäş minutdy, bäş sagat bol-la, bol-la, baraly-da. Bäş minut garaşa, Akmyrat, bäş minut garaşa. Şu toýa halamaýan zat-zetleri birem halamok-ky. Bolaý, dötýän, öçüreýin şuny.